tēnā anō rā koutou kei ngā iwi o te motu, nau mai hoki mai ki tēnei te wāhanga pānui pukapuka. Ko Koka Ruthi tōku ingoa ā kua hau tō koutou nā kai pānui pukapuka. Nā i te rangi nei, kei te hoki anō rā tātou ki te kōrero mō ētahi o ngā mahi whakahirahira a Te Hautipua a Māui. Nā, ko tā tātou pukapuka ko Te Ika a Māui. He mea kōrero anō nā Rewa McConnell, ā, ko te whakamāoritanga nā Pat Hohepa. Ko ngā whakaahua nā Cliff Whiting. Nō reira e te iwi, kia kaua rā tātou e takaroa, kia kotahi atu rā ki ngā kōrero. Te Ika a Māui. Ka kōrero atu ahau ki a koutou i tētahi kōrero mō Māui Tikitiki me tana ika. Nō mua rawa tēnei kōrero, nō te wā e noho tahi ana ngā atua ki te hunga tangata i tēnei ao nei. I Hawaiki katoa rātou e noho ana. He tama toa a Māui. He kaha, he mōhio hoki a ia. E taea ana e ia ngā mahi whakahirahira. Engari, ka whakamahia ēnei e ia i ētahi wā, hei tinihanga, hei tāwai rānei i te tangata. Tokowhā ōna tuākana, he tama toa, he tama kaha anō hoki rātou. Engari, kāore i pērā i a Māui te mōhio. Nā tēnei, ka pūhaehae katoa rātou ki a Māui Tikitiki. Nā, i tētahi pō, ka rongo a Māui i ōna tuākana e kōrero puku ana mōna. Haere tātou ki te hī ika, engari kaua e kōrerotia atu ki a Māui, me haere tātou i te atatū, i mua i tōna aranga mai. Nā, Ka tino pōuri a Māui i te rongotanga ake i tēnei. Ka kī ki a ia anō, E haere ana ahau ki te hīika. Nō reira, i mua i te whitinga o te rā, kātahi a Māui ka eke atu ki te waka o ngā tuākana, ka piri ki raro i ngā kaiwai. Ka tae mai ngā tuākana, ka tōia te waka ki te tahatai, ka mānu. Ka hoe atu rātou ki te rā e whiti mai ana. Ka katakata ngā tuākana. Ha ha ha ha ha ha ha! Kua raru a Māui i a tātou kei te moe tonu ai ai i te kāinga. Kāore rātou i mōhio i te piri kē mai a Māui. Engari, taihoa. Rongo whakarere rātou i tētahi reo rerekē ki ana. Kahore a Māui i te kāinga, kei konei. Ka tirotiro haere ngā tūākana. tē kitea te aha. He karoro pea, hei tā tētahi. Ka puta anō te reo rerekē nei, e hara i te karoro ko Māui, anei, kei konei. Ka hikitia te kaiwai, anana, ko Māui e whāita ake ana ki a rātou. Tino kino nei te riri o ngā tuākana. Kāore he wāhi mōu i tēnei waka, ka whakahokia tonutia koe e mātou ki te kāinga. Heoi anō rā te whakautu a Māui, ka hī tonu tātou. Ka totoro atu te ringa, ka tohu atu waea, ki te wāhi i reira rā te kāinga. Ananā, kua ngaro, no te mea kua kukumea kētia e Māui te moana kia whānui noa atu. Tērā te moana pounamu te hora nei, huri noa, huri noa. Ka tae mai te wehi ki a rātou. He iti noa iho rātou i waenganui o te moana whānui nei. te Moana Nui a Kiwa. Kātahi a Māui ka kī atu, Hoi tonu! Hoi tonu ki tua o te tūtakitanga o te rangi me te moana! Kua mataku ōna tuākana ināinei. Ka kite hoki i ōna kanohi e māpura mai ana pēnei i te kota pāua, ā, i te nguha hoki o tōna āhua. Tere tonu tā rātou hoe. Ka roa, ka roa, ka kī atu a Māui, Kāti te hoe! Anei te wāhi. Me hī tātou. Ka tākai ngā tuākana i ā rātou mounu ki ngā matau, ka tukuna kia totohu ki te moana. Ka kī atu a Māui, Homai he mounu! Ka kata ngā tuākana, kāore he aha i hoatu. Nā rātou i hopu te tini o te ika. Kahore i roa, Kī ana te takere o te waka i te ika mōmona, tuturu mai ana te wai i ō rātou unahi. Nā reira, kī ai ngā tuākana, Kua tini, kua hoki tātou ki te kāinga. Ana, ka ki atu a Maui, ko au kei te hihia ki te hi ika. E te teina hei tā rātou, kua nui ēnei, e hoki tātou ki te kāinga. Ka whakautu tonu rā a Maui, kāo! Ka mau ake i tana matau, he matau whaimana, he matau whakahirahira, i hangā hoki i te kauae o tona tipuna. Homai he mounu hei tā Māui, e kore ngā pūhai rā e hoatu. Nā ka kukū a Māui i tōna ringa, ka mekea tōna ihu, pākārū mai ana te toto. Ka pania tēnei ki te muka, ka tākaia ki tāna matau, Ka tukuna tana aho kia totohu ki te hōpua hōhonu rawa o te moana, ā, ka tatari. I a ia e tatari ana ka karakia i tana karakia hopuika, ka āta rutu i tana aho. Anana i raro rawa, ka ū tana matau ki tētahi mea rapa rawa. Heoi anō rā, kei te tino hōpua o te moana a Tangaroa e noho ana, rātou ko tōna whānau. I mau, ka titi te, te matau a Māui ki te whatitoka o tētahi whare. Ko taua whare, no te tamaiti a Tangaroa. Ko Mōhio Māui he mea tino nui rawa kua mau i a ia. Ka poua ōna waewae ki te rauawa o te waka. Ka kukume i tana aho, ka roa e kume ana. Ā, i raro rawa, ka āta neke te whare. Ka āta neke, kātahi, ka makere mai i te papa moana me tētahi wāhi nui o te whenua. I runga i te wai pōruturutu ka tītahataha te waka. Nā, ka hopu rawa ngā tuākana ki ngā tahataha o te waka, pukupuku rawa ngā uaua o ngā ringa o Māui i te kaha o tana kukume ake. Ā, puta ake ana tētahi mea i te wai kōriporipo, kei te tino wehi ngā tuākana. Ka kite rātou i te mata whakatakariri o te tekoteko i runga i te whare, e maiangi ake nei i te moana. Ehara, I raro o te whare ko te whenua. E haere ake nei pēnei i te ika nui māpurapura ana. I te nui hoki o taua whenua ika, ko tōna hiku e totoru, e totoro kē atu ana ki te tūārangi o te moana nui a Kiwa. I te maiangitanga ake, ka hikitia te waka ki runga ake o te huka, o te pōrutu o te moana, ā, ka rūrū te ika nei i te wai i ōna taha. He whenua ika, he papa māeneene, he whenua pararahi, he whenua Aotea hoki. Koia nei tēnei whenua, ko Te Ika a Māui. Ka kī a Māui, kei te riri te atua o te moana, me haere au ki te rapu tohunga hei karakia, hei mihi, hei whakaratarata hoki i a ia. Arā, hei whakapae i te whenua nei kia māeneene tonu pēnei te papa pounamu mō āke tonu atu. Kaua e pā ki te aha kia hoki mai anō ahau. Engari, i muri tonu i te haeretanga atu o Māui, ka kōkiri iho ngā tuākana puku kai nei. Ka tapatapahi i te ika. Nāku tēnei, māku tēnei, hei tā rātou. e haehae ana i te ika. Ka oke, ka kāwiriwiri tēnei ika i te mamae, ka panau haere i te wai, i te kotikotinga o tōna tinana māene i ngā tuākana, nā, mate noa. Koia nei te take i pāhiwihiwi ai tēnei whenua te ika a Māui. He maunga, he riu, he whanga kokoru kī ana i te toka, koia nei tō tātou nei whenua, te motu o Aotearoa ki te raki, te Ika a Māui Tikitiki. Kua mutu rā ngā kōrero. Ā, nō reira e hoa mā te tūmanako ia i pārekareka katoa ēnā kōrero ki a koutou kua roa ēnei kōrero i tēnei pō nei, ēngari he kōrero pai, he kōrero ātaahua rawa atu. Nō reira i konei ka whakairihia ake ngā kōrero, ko aku mihi mai i te ngākau iti ki a koutou katoa e rere tonu ana, e rere tonu ana kei aku rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai rā tātou katoa hei konei rā.